abebe ni rom na ka wuok ka sia ya eh abebe ta denyo ogwela wachna eh yawa Mm, ya kawuono mchana. wachamo ang'o yawa ya wacha wacha gimoro mama ange wacha ang ne wacham ye kawuono waonge mogo Mm. iwal ka iluongi ni ng'awa jpt Eh? joma chwere tindo uchuoyo bang two days Eh? wan gi nyathi koro kiora owachna gima idwaro Koro aonge mogo. Aonge Ang'o bin gi miwacho pesa. ni- ang'o miwacho mana kinyiero Ah, ah, Yaani weche miwacho ni pesa bin gadier. E, pesa nitie pesa ng'eny dada moro kendo Eh. ng'eny Samoro bi miya moro adhi anego jodala. Ah, Kar jodala to ka yiego nikech inyalo dhi chuth. Ing'e pod wamanyo gimoro, pod wamanyo nyathi. Eh. Ko- ne- Koro. Wachna Eh, gimoro. aonge mogo, aonge mo gi sabun gi gik moko. Dhi kawa kuota moro kanyo. To asayo ma to koro wach matemo nwoyo ni asayo ni kik deko moro bedie kendo kik chaka gima paroni Ah. sawa Ani ngini, ani ngini ya, angama angama chap chap. E wacho ni winjo ka wacho ni sawa Sawa. awinjo ka wacho ni sa Ok adwa ni wachwanyre. Ngini koka ne wan wan gi ndalo achiel, ok adwa ni Eh. wachwanyre. sawa Mm. koro retia mondo iduogane Baby, haya baby.

Bas, anyisi ni kawuono in nyaka go inyako. Mako ot, maka maka ot, in- u- ichaya ka pile ajua. Ichaya ka pile ajua. Bas, wadhi mbele. Kamano. Kwan ideka, ideka, ideka. Aninde mudi kanya, nindo nono. Nindo nono. aneno ka dhi chamo nyako moro dhiang' moro kacha podi chamo dheri dheri mudhigo koro idhi chako godhiyo to a ng'ama nopuonji ajwa wan yen wago ajwa ndalo ma- ndalo mang'eny ibolo gi ka ere kumi juu ajwa idwa ngaya ibolo kanyo kidhi ma ng'ama nade ni bas bas tapenji ni awuodo ma apenji ogungo maneno ma kamin ng'ane cha en otimo gang'o kacha ing'e ni dichuo koset Eh, ji donjo mopogore mopogore mano be koro opogore. osieko To in gadi ago nyar gi ne odiko. Ape in gadi ni nodag kacha, ichako gi kaya, idwa kwana bwana. to kacha Ichaka chaka mano ibolo tijuko go idhi bwana, ng'atimi. Kama ni kedo ni dwogo ya ni. gigi agaga ni gima timo Ah, yaye sinindo maneno. nono.

In ema neno ka be inyalo dhi koda maber ma to ng'enye na ka budho to pako dhoge kaka ong'eyo ibi dhoge ne kuma nyinja kidhi nyaka bwana in ino ka itamo ma ya manga manade ni yawo Eh. Eh? bwana ok ibi wa Ni winyo tuo mar awinyo pesa. lwet eh bi bi mano bi wago kodi bwana ma onge nyin ketho ma lweta bwana Eh.

watugo mar pesa. mar pesa eh. Nikech Pesa gi pesa. Eh. An anyalo Koro ne, support. an eh, koro ka pesa gi pesa Eh. donge nan gi pra abich ronge Mm. alufu no Wacha taonge mia, Eh, gol pra abich, Eh. koro adhi golo kichama, Eh. to koro amiyi pra abich. Koro i- a- imiya- koro wangu usa ngusa kamano nyaka ng'u Ba. Eh, Eh. mano Eh, man mano mano wuoyo. mano kawo simu. man to wuoyo Kel pesa. tingna in makna maka simba makna man to koiwuoyo donge pra abich abich

Mane kaka anwe maka imaka nani wenyuoli kuo ma bwana dongo luongi kuo gi dhako Ok ing'ad kama. ing'ama dichuo ma Wabi ane kama. Ng'ad kama e nyana ka. ratego wenyuoli kuoma Choka choka chir. tango Wa- mipasori iluor Be adhiya. Apenji, be naol? Ama be. Be naol? Be naori? Kare nyathi ma ka Be naori? Mapenji. Be naori? Ikiaya. Ajan neko. Kata unaduogo nu. Ajan neko. Arach. Bina in, in be bina in ra bora ni. Eh bina. Bi. Awache wa bol gini piny bi. Wa bol gini piny bi. Awache ni bi. Bi. Bi. Bi. Chia bi. Bi. Iwinjo. Ogane gi chwe kod mama. Ani kiaya. Ikiaya gima natimo ne nyakisi. Apre

Chiedhi wadhi. Ikiaya hii. Wadhi. Ok inyal wuotho. Wadhi. Iwuotho kikali kuonde ma ji karre. Jomoko to osechiemo, jomoko to gigo ma cham nyaka 1000 mika. Abiro ok ikiaya. Abiro nea kawuono. Hero chiemo. Hero chiemo ma ori. Chiemo. Eh. Kata pesa baongo. Chiemo na ma ori. Pesa baongo. Ikiaya nyako. Makiaya. Makiaya. Makiaya. Mogik. El mak dalana. Ma wuondi go. Ochako duoge dala ka kendo. Road block. Bayo borumo kaka wuono.

Dhako man dhogani. Bede kwe. Idak gi chuo nang'o? Idak gi chuo nang'o? Ubro ng'eyo. Toina! Kori bera chuo nosetho e yi. Chuo inego koti. Kata mano ok bed. Kori rach. Kata rach ochunu kang'o? Be wadu woni wada kod ne ko gik miyo. Rita ur. Wawinjre awinja. To jot. Kamidhi bayo onge. Sami kamu buok kidhi onge.